Alo. Jorajan dogrudanam şeýlemi? Gowudygyny. Nätdiňaý? Häzir meňki bir gelsin. Men ondan bir ýylyň aryny alaýyn. Goý olaram ejir çeksin-dä, hä? Bolýa, bolýa, edil aýdyşyň ýalak ederin. Jorajan, ana geldi. Netijesini soň aýdaryn, garaşyber.
Aýna jan, gapyny açmadyň-la, öz açarym bilen açyp girmeli boldum. Sekinji martyna mähriban.
Şu wagta çel nirde bolduň? O näme diýdiň nirde bolduň? Sagat näçe boldy? Ýedä ýigrimi minut bar, men işden gelýän. Işiň näçede gutaryar? Altyda.
Kyrk minutlap öýe gelýäňmi? Men ýolda gül aldyma.
Başga bahana tapmadyňmy? O nämeň bahanasy?
Sekinji mart güni aýal adam gürläni erkek dymmaly. Men saňa zat diýem o. Bar derrew maňa çaý getir. Oý ters ne bolmaly näme Tiz ol diýen! Diýenimi iki gaýtalatma.
E gülüň gaz. Tiz bol. Hany çagalar nirde?
Aşakda oýnap ýörler.
Basymjak bol. Nemeli? Häzir Oraz aýymy? Ýo Aýnajan, Oraz aýy heniz gelenok. Onda näme maňa çörek getireňok? Sen çörek iýjek diýibem aýtmadyň-a. Näme indi men iýjek çöregimem aýtdyryp iýmelimi? E, bolýa-laý, gaýyrmasana, goňşular eşidip otyr-a. Eşitdik geçsinler.
Tiz bol çörek getir. Wah, men saňa görüp ömrüm kül boldy-a. Tiz bol diýýän! Stoly iň soňky gezek näçinji ýylda süpürdiň? Öýümiz musorhana döndi. Birden öýe myhman gelse nätjek, hä? Kirli heýran. Sen meni zäherlejek bolýaňmy? Näçekile donatdyň nahara? Men seň ýalak emelsize entek duş gelen däldirin. Nahary sen bişirdiň-ä?
Indi sen naharam maňa bişirtýäňmi? Wah, men saňa gelip trýapka boldum-a! Men sendenem, seň etjegiňdenem bizar boldum.

Gaýyrmasanaý maňa, men beýdip ýaşandan senden aýrylyşanyň gowulaý.
Aýrylyşasyň gelýän seň-ä? Goşlaňam-ala göteril öýden! Sizi saklajak ýok! Giderdim, haçan eýýäm giderdim, çagajyklarymyz bar-a biziň. Näme, meni gorkuzjak bolýaňmy? Gorkuzjak bolýaňmy indi? Ertire meň köwşüm çotgala! Nämäň köwşümi? Tiz ol diýýän!
Köwşüm çotgala!
Şu köwşüňimi? Hawa. Ölmeý. Senden asla mähir göremogam men o asla. Gije bolsan günün bolsan ýüzüňden gar ýagýa diňe gar ýagýa. Iňir deme.
Alýo. Wi. Salam alik. Gowumsyňyz. Bolýa häzir berýän. Ne? Sen soraýalar. Soraýarmy?
Alo. Ejin zam gowmydy? Yo eje ağlamok. Ayalım kovşum düpüryen. Yo eje hiç zat onu bokurdum var ya ağlama. Erkek adam ağlar mı? Eje son gülü şey oluyor mu? Şu an gülü şimdi mu? Eje sen bir kakam köseme oluyor mu? Bori, Bori sen zaman bu.
Ýaman telefony tiz goýduňmy? Ýamanlamaly ekeniň-dä meni. Men sen ýaly adam tapamok.
Ýeri bolýa. Gel şu ýere. Geler ýaly, Otur. geler ýaly etdiňmi? Nebsiň agyrýa seň bolşuňa. Nebsiň agyrmy seň? Seň ýüregiň daşdana. Beýle nalaýan bolsaň başga birini öýlenäýmeli ekeniň-dä. Nä bar bir zat gürläp bilşiň. Bar gürläp bilşiň bir zat diýsem öýden kowjak bolup dursuň dala. Senden öwrenýän-dä.
Sen menden öwrenenok, sen menden ar alýaň.
Ýeri bolýa-da. Çaý sowapdyr. Tiz täzeden çaý otur. Eý, hany-ow, sekinji mart diýip, görmedigim gördi galdy-laý, nätdiň-ä, bir süýji söz ýokmy sen? Hiý, bir süýji sözüň ýokmy? Saňa jadylyja, süýjülije söz gerekmi? Hawa. Hümm.
Tiz ol, itjeň ýüz ýaşadyň, çaý getir maňa!
Eý, bolýa-la-how, bol-aý, ezizim, bol-ow, dag doldum-ow, sekinji mart diýip, bolýamy bir? Näme deýin men seň göwnüňden turmak üçin, näme deýin?